Ministru, Segretarju Parlamentari Uffiċjali tal-Laqda Kaċċaturi San Uberto, Dr. Natalino Fenek u l-kull min qiegħed hawnhekk nsellmilkom ilkoll. Jiena nħossni kburija dan il-proġett u verament Apprezzajt li għadtuli fuq il-patronaġġ u tajtulkom minn qalbi għaliex dan huwa proġett innovattiv. U kif qal Dottor Fenech, dan huwa proġett ukoll li se jagħti viżibilità ġdida u importanti lill-kaċċaturi, li dawn mhumiex in-nies li jeqirdu kull ma jaraw li għandu l-ġwienaħ. Imma dawn huma wkoll in-nies li qed jagħmlu ħelithom biex il-kumplament tas-soċjetà tkompli tgawdi u mhux is-soċjetà tagħna biss imma wieħed jista' jgħid li r-reġjun tagħna jibqgħu igawdi l-għasafar naturali bl-aktar mod sabiħ, ħajjin, imma wkoll fil-proċess jedukaw. Jiġifieri mhux qed tagħmlu biss xi ħaġa għalikom, Għan-nies tal-lum imma wkoll fil-proċess qed tedukaw għaliex mhux biss għax qed tagħmlu dawn is-serje ta' laqgħat edukattivi imma wkoll għaliex qed tinvolvu anke l-iskejjel fejn intkom qed jintqiegħdu dawn il-bejtiet. Ħafna mit-tfal tagħna llum la jafu x'inhi la jafu x'inhu razzett, La jafu jaraw, la jafu x'inhi mogħża, la jafu x'inhi baqra u lanqas jafu x'inhu għasfur. Ħafna mit-tfal tagħna nieqsin minn dak li jien kelli x-xorti meta kont żgħira nara, ħa ngħidlek fl-istat naturali tiegħu u mhux l-ewwel darba ġifieri niftakarhom tgħaddi xi merħla mogħoż minn quddiem l-għatba tad-dar. Naturalment mhux qed nittama li se nerġgħu nibdew naraw il-mogħoż għaddejjin minn ġat-toroq tagħna, imma għandna bżonn li jkollna inizjattivi innovattivi bħal dawn fejn aħna nkunu nistgħu nkattru, nikkonservaw dak li huwa parti mill-wirt naturali tagħna. Li aħna nagħmlu ħilitna biex insaħħu l-bijodiversità tagħna. biex aħna nassiguraw l-ekosistemi tagħna li jkunu sostenibbli u allura u naturalment l-ambjent tagħna bl-aktar mod ġenerali. Jiena nħoss tassew sodisfazzjon għal dan il-proġett u nawgura li tkomplu tkunu innovattivi biex tressqu 'l quddiem dawn l-ideat u inizjattivi tagħkom biex inkomplu noħolqu sitwazzjonijiet fejn tassew inkunu qed inħarsu lejn is-sostenibilità l-ewwel u qabel kollox imma wkoll fil-proċess it-tfal tagħna jkollhom l-opportunità li jgawdu dak li aħna meta konna żgħar kien mill-iktar naturali u kważi kważi meħud for granted u li llum nistgħu nafu x'qed jitilfu t-tfal tagħna għaliex niftakru wkoll dawk iż-żminijiet. Imma wkoll hija inizjattiva li għoġbitni ħafna għaliex se ġġib għadd ta' voluntiera flimkien. U l-volunteering huwa importanti ħafna. Għax il-volunteering jagħti l-persuna sens mill-iktar qawwi ċiviku fiha biex tkun anke ċittadin biex ikun il-persuna tkun ċittadin attiva. U jiena allura rrid nifirħilkom ukoll għal dan, għaliex il-proġett jinvolvi numru ta' nies sostanzjali mill-Għaqda u naħseb anke lil hinn mill-Għaqda biex jagħmlu xogħol ta' volontarjat ħalli nassiguraw li dawn il-bejtiet jibqgħu kif għandhom ikunu u naturalment wieħed ikun jista' jassigura li l-proġett ikun qed isir. Imma fl-aħħar mill-aħħar ukoll irrid insemmi l-fatt, li b'dan il-proġett qegħdin ukoll ningħaqdu mal-pjattaforma internazzjonali. Il-impenn internazzjonali li għandu pajjiżna mal-kumplament tal-pajjiżi l-oħra kollha fid-dinja meta fl-2015 ikkommettejna u iffirmajna għall-Aġenda tal-Ġnus Magħquda 2030 u sbatax il-Mira ta' Żvilupp Sostenibbli, Mira Ħmistax, SDG 15 titkellem propju fuq dax-xogħol li intkom qed tagħmlu biex nilħqu dan it-tip ta' oġġettiv. U allura naħseb li l-Għaqda Kaċċaturi San Uberto illum ukoll mhux biss qed jagħtu xi ħaġa pożittiva, inizjattiva mill-aqwa biex biex, inkabbru s-sostenibilità tagħna imma wkoll qed ningħaqdu mal-kumplament tad-dinja jew rather qegħdin naqdu parti mill-impenn li bħala pajjiż dħalna lih ukoll bħal ħaddieħor fl-2015 biex il-mira l-mira numru ħmistax, SDG 15, ukoll f'pajjiżna tkun qed titwettaq. Nirringrazzjakom u nifirħilkom. Grazzi.